Bul birinji hadysada bul üçünji hadysa bizleriňki. Bizleriň duşmanymyz belli duşmanymyz kimiň edeni kimiň etdireni belli mana şu kifayet grup salambaýdaň işi bul mana samed harys diýo jemşit diýor nebi geçi diýor ana hoş mana bu ýerde bir başgadam

Sizler şu mitinge çykdyňyzlaru şul hadysa ruh berdi ýok sizleriň hanalaryňyz abat bizler mitingi on aýdan bäri edip gelip otyrys on aýdan bäri edip gelip otyrys amma bizleriň bul Muhammet Sadyk şehit boldy Muhammet Sadygyň şahadatlygy mubarek bolsun munuň enşallasa bul kysmatynda şul ekeni bul Muhammet Sadygyňam gany ýerde galmaz enşallasa onam ýerde goýmarys, amma güni şunça ekeni, ana, ömri şunça ekeni, ol hemme zat Huda tarapdan, bende tarapdan däl, ol Hudanyň işi, bendäň işi däl. Amma sizler gaýrat ediňler, mitiňize, muzaýralaňyza dowam beriňler, hanalaryňyz abat, hemme türkmen, Türkiýe däki, Türkmenistandaky, Owganystandaky türkmenler şul miting edip, Owganystanyň safaratyna bardyňyzlar, işleňizi goýduňyzlar.

Amma bizler näderli, bizler bir ady adam. Bularyň hatda öwladymyzy ogurladybam, bular özleriňiz görüp otyrsyňyz, bilişiňiz ýanak mana öwladymyzy ogurladybam içi ýahlamady. Ahyry mana bul birinji hadysada Fazlyhuda Talafaty jany ýokdy, ikilenji hadysada mana öýüň agzyndaky esgerlerimiziň ýatýan nemesi bardy, ony raket bilen urdurdy. Hemmesi şular tarapdan bolýar, hemmesi şular tarapdan, hemmesi Şular pul berýo ahtar lüçeklere pul berip şular etdirýo ahy üçlenjisinde de mana talafat janymyz inimiz Muhammet Sadyk şehit boldy Hafizylla diýo bir motorwanymyz bardy driwerimiz bul şehit boldy hoş başga bir dukandar şehit boldy mana Abdylkadyr inim aýagyndan zahmy boldy men özüme mana gerdenimden mana şu ýerimden çara degip içinde galdy. Aul o taýda başgam iki sany e gartlarymyz bardy olda gaty zahmy boldylar halaty komada Hudaý Taala tarapdan bul ajal ana mana hemmämizem bir ýerde otydyk amma gelse gidibermeli muňa hiç bir Hudaý Taala amanadyny haçan alaýyn diýse alyp bilýär a muny hiç kim hiç kimden görmeli dal sizlerden ýenedem gaty minnetdarlyk bildirýän şul metinleriňize dowam beriň edama beriň. Sizler şu sesi çykaryp durun bul sesi sizlerin sesiňiz çykyp dursa her yerden ses çykyp dursa bu duşmanlar rezil har reswa biap bolup gidip oturýo bular munuň üçin her gepleri çykarýo sizler amma sizlerden haýyşym şul ki bazi haýynlaryň bazi nemeleň gepine yşanmaň inşallasa bizler özlemizem Mundan ak imsim oturmaz. Metinimize, etýän işlerimize mutawajy bolup, dowam bereris. Sizler hiç bir onuň üçin teşwiş etmäň. Abdyrauff janam, eger ömri bosamadanym, bolar, bolmasamadanym ihtitabçalara şu günden men şol Muhammet Sadykdan yzapa ýeri ýok, onam ana, olam bir şehit. Onam şehit etsinler. Bir rupýadam berjegem däl ihtitabçalara Elinden eli ýala, elinden gelenini etsin. Mana men owal bilen özüm şu ýola çykan men, menem özümem meniň şul ýolda şehit bolaýyn diýip çykan. Başga zat diýip çykam ýok men. Mana men hemişen alnynda şularyň. Inşallasa bular bilen ta bir katra ganym bar, tartyşanam, atyşanam, näme etjek diýse edenem. Inşallasa. Meniň duşmanym belli, duşmanym Kifayat Group Salambaý Abdyleziz bilen Hajy Abdulwahaby plan berýär. Bu ýerde pul towzy etýär we bady mollalar ki bu ýerde bar, olar tarykdan hem imaratyň içinde işleýär. Olaryň hem atlarynyň hemmesini inşallasa men mana şul Türkmen sesi on ýedi tarykdan men sizlere efşa eden indi birsini hem goýman. Misliki mana şu Samedy Harys aýtdym, Ykbaly Myradysyny aýtdym, Jemşidi Jemşit diýip Müdiri Mahrybasy bar bu kipaýatlaň bu ýerde, muny aýtdym, şular ýanak hemmesiniň adyny däne-däne aýdyp ifşa edip berkidip oturan. Amma bul ihtetapda bir Gowsek diýenem bir neme bar bu ýerde bir ihtetapçy bar, munuňam eli bar.

Narazylygymyz name üçin Akterlüçegiň ogluny getirip bu ýerde mawyna ykdytap edip oty. Aýt baraý huda, mundanam bir hökümet boldumy? Ykdytap boluş bul edip oty. Şunuň ogly mawyn ykdytap bolandan bari baş alty nefer başga adam ogurlandy. Name üçin döwlet tewejjüh eden ýok muňa? Sizler sesiňizi çykaryňlar, aýt baraý huda sesiňizi dowam beriňler. Sesiňizi öçürmäňler. Sesiňizden sesiňizi köşje etýorlar. Pul bilen, zor bilen, gep bilen öçürjek bolar öçürmäňler. Salamat boluň, mana hemmeleriňiz Mana Juman Sapar agadan, Adam beýden köp köp minnetdarlyk bilýärin sag bolsunlar, salamat bolsunlar hemme türkmen ýigitlerden, türk ýigitlerden bir jahan sypaz minnetdar salamat boluň, sag boluň sizlerden haýyşym şul şuny dowam berersiňizler inşallasa munuň yzyny öçürmäňler sizler gödekler, ýaşulylar. Ulamalar hemmäňiz yzyny öçürmäň Muhammad Sadyk şehidiň gany ýerde galmasyn Abdyraufuň gany ýerde galmasyn sesiňizi öçürmäň dowam beriň sag boluň hemmelerňiz salamat boluň.